सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संतु निराम में गोर लागे थी सब कोई के तो आई एम बाई सम दिन दीप स्लीप के बारे में नींद बढ़िया नींद ले के बारे में बतावल जा रहा थी तो अपन सबके शरीर जेना अगर कोनो मशीन छे तो दिन भर अपना सब जे करते छे तो ओहि में अगर रात में सुते छे तो शरीर के आराम भेटे छे बहुत जरूरी छै शरीर के आराम भेटय ल दिन भरि फेर स खटय ल डेली करीब करीब दिन मे सात स आठ घंटा के एडल्ट के लेल पैघ आदमी के लेल ओते देर के सुतनाइ बहुत जरूरी छै अपना सब अगर नीक से नहि सुते छियै त दिमाग मे हमेशा टेंशन बनल रहे छै अपन सबके देह बहुत रंग के बिमारी आब लगै छै ओ सबके

अगर अपना सब नीक से सुते छिये ते बहुत रंग के बीमारी से अपना सब बच सके छीे पहिले तऽ शरीर स्वस्थ रहल हेल्दी रहलहु अपना सब राति मे सुते छियै तऽ पूरा शरीर के सफाई होयइत रहे छै आ नीक से नहि सुत सफाइ होइ छै पूरा अपन सबके डिप्रेशन के डिप्रेशन से बचै छै लोक हार्ट के बीमारी सब स सेहो बचे छै अगर नीक से सुते छै नीक से सुतनाइयो बहुत आवश्यक छै सुतनाइयो के तीन चारि गो स्टेज सब होइ छै शुरू मे अपन सबके जे सुतय लए जाइ छै तऽ हल्का हल्का अपना सबके नीन लागऽ लगै छै बाद मे दिमाग मे फेर थॉट ई सब जे विचार सब छै से सब कम भेल रहऽ लगै छै ओकर बाद जाकऽ धीरे धीरे पूरा अपना सब दिमाग शान्त हेबय लगै छै तब जाकऽ सुतै छियै तऽ उ तब जाकऽ एकदम डीप स्लीप जखन भऽ जाइ छै तऽ उ बहुत बढ़ियाँ रहै छै ते उ रात भर में एगो साइकिल पूरा होला दू घंटा जते लगे छै तऽ तहिना तीन चारि गो साइकिल होय मे सात आठ घंटा टाइम लागि जाइ छै तऽ तैयो स्लीप के क्वांटिटी से बेसी स्लीप के क्वालिटियो बहुत बढ़िया बहुत आवश्यक रहे छै नीक से सुतय के चाही तऽ ओहि लए सबसँ पहिले स्लीप लेटेंसी जे कहै छै जे अहाँके बिछान पर जाइते कते देर मे नीद पड़ि जाइ छै अगर आधा से पौना घंटा के भीतर मे नीन पड़ि जाइ छै तऽ ओ बहुत बढ़ियां छै आ नहि तऽ बिछान पर जाइ छियै आ कतबो इम्हर से इम्हर करवट लऽ रहल छै नीन नहि पड़ छै तऽ सेहो नीक बात नहि छै ओ स्लीप कन्टिन्यूटी छै कन्टिन्यूटी अगर अहाँ अपना सब सुति गेलियै आ फेर कनिये देर बाद फेर नीन टूटि गेलै आ फेर नीन नहि पड़ले तऽ ओहो नीक बात नहि छै ओकर बाद जाके स्लीप के टाइमिंगो कमती में सात आठ घंटा नीचे सुतक चाही आ तब जाके स्लीप के क्वालिटी केहन छै सेहो बहुत बढ़िया स्लीप डीप स्लीप रहक चाही तऽ ओहिके लेल एगो सिंपल किछु किछु अपना सब टिप्स यूज कऽ सकै छियै सबसे पहिले अपना सब कतौ बाहर से अबे छिये रात में सुते काल में हमेशा एगो नाइट ड्रेस या लूज कपड़ा पीफर क के सुते छिये दिन भर के जे उ फिटिंग ड्रेस ई सब छै सब हटा के ते ने अपन सब के जे दिन भर के जे रोल छै अपना सब उ रोल से कनि डिटैच हेबय पड़ले जे हम ई छी उ चीज प्रोफेशन या कोनो रोल से कनि देर ले अपना आपके डिटैच क के सुते पड़ले सुतय काल मे दिमाग मे से जते कचरा छै सबटा निकालि देबय पड़ले दिन भरि मे कोनो भी रंग के टेंशन बहुत रंग के टेंशन सब लोग के दिमाग मे आयल रहे छै सारा टेंशन सब स डिटैच होबय पड़ले कनि अपना आप के डिटैच भेला के बाद ग्रेटिट्यूड जरूर भगवान के शुक्रिया करनाइ बहुत बढ़िया रहे छै सुते से पहिले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकै छी अपना सब शुक्रिया भगवान के कऽ सकैत छियै जे अपन परिवार के लेल अपन लाइफ के लेल एते बढ़िया सुख सुविधा के लेल सब चीज के लेल पॉजिटिव हमेशा विचार पॉजिटिव राखक चाही काल्हि के लेल की प्लान अछि से प्लान बना सकै छियै काल्हि हमरा की करे के अछि ओकर बाद लास्ट में कनी देर ला मेडिटेशन मेडिटेशन अगर कऽ लै छै दस मिनट मात्रे मेडिटेशन मतलब भगवान के ध्यान कऽ कऽ बैठनाइ कनी देर लंबा साँस लेनाइ ओतबे कऽ लेबै तऽ अपन सबके तकर बाद जे सुतबै तऽ अपन सबके जरूर नींद बहुत बढ़िया नींद आबै छै से तऽ आशा करै छी अहाँ सबके सिम्पल उ नीक से सुतै के दीप सिलीप के बारे मे खुब जानकारी बढ़िया लागल है अपना आशीर्वाद दैत रहब धन्यवाद गोर लागै छी सब कोई के